Obadiah, biahmaiṭhi, hi cauk hmete hi BC zarep sawmnga paruk i Jerusalem a rawk hnu i a hung chuakmi a si. Judah ral a si zungzalmi Edom kha Jerusalem a rawh caah cun aa lawm i aa lawmh lawng si loin cu bantukin thazaang a ngeih ti lo caah khan Jerusalem cu a ramh zong a vung ramh ve. Obadia nih cun Edom cu dantat a si lai i a sung lai ti kha a chim i miphun dang hna zong Israel ral paohpaoh cu cu bantuk cu a si ve lai, a ti. Obadia dal khat, caang khat in caang kul le khat tiang Edom porhlawtnak le ṭumchuknak. Obadiah nih a chimmi bia Mah hihi Bawipa Pathian nih Edom kong ah a chimmi bia a si: Bawipa nih miphun hna sinah lamkal a thlah i, “I hlau tuah u, Edom doh awkah i hlau tuah u sih,” tiah lamkaltu nih cun a ti tikah, hi bia hi Bawipa sin khan ka theih: Bawipa nih Edom cu a thawh i, “Nangmah cu kaan hmetter lai. Mikip nih an in serhsat lai. Na lungpuamnak nih a pingah an hruai cang. Nang cu lung in sermi ralhruang chungah khan na um i na inn cu tlangsangpi cungah khin a si caah aho nih dah an ka ṭhumh khawh lai tiah naa zum. Na umnak cu muvan lai bu tluk in sang in na bu cu arfi hna lakah khin si ko hmanh sehlaw khika khin kaan ṭhumh ṭhiamṭhiam ko lai tiah Bawipa nih a ti. Mifir nih si hna seh, Philh hmangmi nih si hna seh zan ah an in fuh tikah annih nih cun an duhmi lawng kha an lak ko. Cun mitsur thei cu a lomi nih an lawh tikah tlawmpal cu an nganh ta zungzal. Sihmanhsehlaw Esau, na ral nih na rothil cu an thlai dih i an lak dih cang; na thuhmi na chawhlawn vialte cu an chuah dih cang. Nangmah sin i a ṭangmi hna nih khan an in hlen i na ram chungin an in dawi cang. nangmah he i rem tein a rak ummi hna nih khan an in tei cang. Na sin i tiding rawl ei in a ummi na hawile nih khan rap an in chiahhnawh cang i a fimnak vialte kha ta khuazei ah dah a si kun, an in ti. Edom cu dan katat ni hrimhrim ah an mifim hna cu ka thah hna lai i Esau tlang in fimnak cu ka hloh lai. Teman ralkap hna cu an thin a phang lai i Esau tlang i a ummi ralkap vialte kha thah an si lai, tiah Bawipa nih a ti. Zeicahdah Edom cu dantat a si? Nangmah nih na unau a simi Jakob tefa hna kha na ramh hna i na thah hna caah nangmah cu zungzal in hrawh le ningzahnak pek na si lai. Ral nih an kutka kha an bauh hna i an chawva vialte kha an lak i Jerusalem khua kha camcawh fungkhiah in an i cheuh ni ah khan nang cu na dir sawhsawh ko i annih he khan lungkhat in na um. Na unau hna cu an van a chiat caah khan diriam in na um awk a si lo. Judah mi kha an rawk ni ah naa lawmh awk zong a si lo. Harnak an ton ni ah na nihsawh awk hna zong a si fawn lo. Ka mi hna cu an rawhralmi ah khan an chawva-va a lak awk le an temhinnak kha nang i rak i lawmhpi awkah an khua chungah na rak luh awk a si lo. Zam aa timi hna thah awkah khan lamtonnak hmun ah khan na rak dir awk a si lo i an harni ah khan an ral hna kut chungah khan na rak chanh hna awk a si lo, tiah Bawipa nih a ti. Miphun hna cungah biaceihnak Miphun vialte kha Bawipa nih bia a ceih hna lai ni a nai cang. Edom, na tuahmi kha na cungah tlung ve lai; na tuahmi kha na lu cungah kir ṭhan lai. Ka mi hna nih ka tlang thiang cungah dantatnak hrai a khami kha an din cang. Cun hi ram pawngkam i ummi miphun hna nih cu nakin a ṭhalo chinchinmi dantatnak kha an din lai. An din lai i an donh lai i an lo lai. Israel nih teinak a hmuh lai, sihmanhsehlaw Zion Tlang ah cun a luatmi cu an um lai i cu hmun cu hmun thiang a si lai. Jakob nih a ram a rak chuttu hna kha a chuh ṭhan ve hna lai. Khi tikah Jakob innchungkhar hna cu mei an si lai i Josef chungkhar hna cu meizik an si lai. Esau chungkhar tu cu favai an si lai. Esau mi hna cu Mei nih facang hmui a kangh banangin an kangh hna lai i Esau tefa cu a nungmi an um lai lo, tiah Bawipa nih a ti. Nekeb i ummi Israel mi nih Esau tlang kha an co lai, Judah ram thlanglei i ummi hna nih Filistin mi hna ram kha an lak lai. Israel mi hna nih Efraim le Samaria ram kha an co lai i Benjamin mi nih Gilead ram kha an co lai. Israel mi saltangmi hna nih khan Kanaan ram kha Zarafath tiang an co lai. Jerusalem mi saltangmi hna nih khan Negeb ram i khua kha an co hna lai. Israel mi hna cu Zion tlang ah an kai lai i Esau tlang cu an uk lai. Cun Bawipa cu siangpahrang a si lai.